Yaa jamaa mee dubbii kana laaffisinaa dhiirri yoo baay'ate sin jiru ba'an mana dubartiin baay'attus meerre haati mana mee qalbiidhaan laalaa deebii gaafii kana rakkoon jiru kana furmaanni isaa maali Alaa kitaabillahi wa sunnati rasuulii. gaafa nabiin rabbii hijiraa bahanillee

jabeessi quwaan keetu caalaa nu tarjoomi kenna keetu uffannaa dubartii barsiisaa seerata isee qullaa deemtutu kabaja argata yoo uffatan barnoonni namaan galuu laata ajaa'iba ka yoo uffatan barnoonni namaan galuu laata duula shari'aa diigunatti fakkaata maqaa barnootaatiin diinii cabsuuf laata

Waa'ee seenaa Umar fa'a. Umar Ulfaaruuqiin warra milkiin tolee hundatu sodaata amantiin durallee akka inni tamanee dubbate durallee gaafuma amanu nabi waadaa galee Ajabaa. gammadde saabaan dachiin itti tolee gaafa nabiin rabbii hijiraa bahanillee Hunduu dhokatee deeme isa qofa malee inni gaafa deemu lallabee sagalee. Kan naan loluu barbaaddu yoo jiraattellee hin Ajab. jiraadhu jedhee yoof jibbe malee. Sayifiin koo agabuudha waan arganne malee jedhee waamnaan kuffaarri sodaate tokkollee. Ajab. Karaa isaa qajeelee adeeme madiinaa salli alaa imaam mursaliinaa. Umariin rabbitu milkeesse ganama dhalootumaan qabaa silas yoo gootummaa Caalaa dabalatee seene islaamummaa islaamummaan seennaan luhinatu jagnooma. Ajabaka. Lubbuun abbaa qabdi maalirraa doynooma jennata of duratti ilaala adeema ahdii seenee jira mootiin rabbu samaa inna allah ashtaraa lafa jira firmaa Allahu akbar. garuu dubbiin faallaa ta'ee jira amma amri namaa guutuuf kan rabbii diigama macnaa tawhidaatuun hin galle tasuma Yaa jaalal ulaa yaa qarnii ganamaa jara rabbiin faarsee jiru quraanumaan Marhaba jara bo. diinii rabbii fahame dhugumaa dubbii cumar duraa Sheer godhi bo. qalbii deebi'ama gaafuma amanuu dubbate ammumaa ergamaa rabbii waa gaafate achumaan Marhaba yaa bo. ergamaa rabbiin ergate dhugumaan salaanni sala- salaata

Raayya tokkoffaadhaa kaasee hamma kudha wahi laakiin an kanan bareechee irratti ol ol dhufee naannoo kudha tokkoffaa sana kanaaf mee mee sagal geenyee irraa kurnaffaatti fufna. Ka- Har'a kan barbaadan gaafachuu danda'u. Utuu dubbannu immoo eh, guyyaa har'aa raayya barbaadan tokkoffaadhaa kaatanii hamma dhibbaffaatti gaafa dhibbaffaa ni gaa'e jiru. Yaa mirqaana amma waan argaa waan ta'eef. Kanaaf insha Allah ta'ala mee Sheek Saabit

kurnaffaa kan jedhu jira dhibbaffaatu irratti kolfamaara. Gaafa waa haalkuu jalqabu akka namaa qoteen dhaabu. Marhaba bo. Keessaa fidee waa harkaan qabu ta'i jennaan taasifama ta'uu ni danda'a. Allahu akbar, kun beekun.
Keessaa fidee jettu dachi eenyu beekaa siifachi. Marhaba bo.
Isuma beeka tokkichi ta'i jennaan taasifama. Allah Kunoo Allah.
afee nuu diriirsa.

Eenyuun gargaarsa kadhatee Allahu Akbar. kanaaf Meeshaa dubbisee.
ibaadaa dhuunfatee diinii isaatii kanaaf falma. Dhaga'ee dubbii. Sabiyyiin gaafa dhalate maal targe gaafa guddate bakka kamiin dabalate mee yoo agaarta nu hima. Otuman beekamne deema gurguddatee dargaggooma

Waan qaroometti fakkaatee kanaaf karaa biraa deema. Laa Jarri immoo ilaaha lachuu illallah. baratee kan keessa diini hubatee Marhaba. maalu harkatti galfatee argaa jirraa zabanamma ni galee fi karaa lachuu jara kan waa hunda tolchuu